מיין נאמען איז שיפע לאון, די ווידיאו גייט זיין אביסל אנדערש ווי מיינע פריערדיגע ווידיאוס, איך וויל מיטטיילן א זאך וואס איז געשען נעכטן נאכט, מיינע קינדער זענען געווען אין א נגינה פעסט נעכטן נאכט, זיי זענען געגאנגען זען א פערפארמענס, א פארשטעלונג וואס איז געווען פון. פארשידענע אידישע סקולס דא אין מאנטריאל וואס האבן אלע פארגעשטעלט שיינע מיוזיק שטיקלעך, איינער געשפילט אויף א פידל, איינער געשפילט אויף א פיאנא, איינער געשפילט אויף א טראמפייטער, ס'איז געווען דיפרענט מיוזיקעל טעלענטס וואס זענען געווארן פארגעשטעלט, און מיינע קינדער, מיינע צוויי עלטסטע קינדער זענען געווען אין א קווייער, מיין טאכטער האט געזינגען א אידישע דועט מיט א אנדערע מיידל, און כ'האב געזען דארטן א מענטש וואס ער איז געווענליך ביי די אלע מיוזיקעל פארברענגען פון די אידישע סקולס, די אלע אוונטן וואס מען שטעלט פאר נגינה פעסט אדער זמריה ווי זיי רופן עס, און ער איז אויכעט די מענטש וואס רופט אויס די אווארדס, די הצטיינות וואס מען געבט פאר די געווינערס פון די חידון התנך, סאו איך זעה אים ביי פארשידענע אווענטן, איך זעה אים ווען מען געבט די די אווארדס פאר די קינדער וואס האבן געווינען די חידון התנך, און אויך ביי די זמריה און נגינה פעסט, און ער האט געפרעגט מיין טאכטער ווי איר מאמע איז,

איז אפאר יאר צוריק בין איך געגאנגען צו א סקול ווי ער איז געווען פרינסיפעל און כ'האב געוואלט אריינלייגן מיין זון, מיין זון איז דעמאלטס מער נישט געגאנגען אין חדר און כ'האב געזוכט א גוטע סקול פאר אים, עס איז געווען זייער שווער ווייל אסאך פון מיינע עפארטס פון מיין אנשטרענגונג איז געווארן געשטערט דורך די חרדישע עסקנים וואס האבן אדער אדער אנדערע מענטשן וואס האבן געטרייט צו אפהאלטן אז אונז זאלמער אוועק גיין פון די חסידישע וועלט, סא ווען איך בין אנגעקומען צו זיין סקול, דאס איז געווען איינע פון די דאכט זיך ניין סקולס וואס אונז האבן מיר געטרייט, איז איך בין געקומען זייער פול מיט האפענונג, איך האב געהאפט אז אין די סקול וועל איך קענען לייגן מיינע קינדער, עס האט אויסגעזען

ס'איז נישט געווען בעסער ווי א טיכל, אויך אויסגעזען ווי א אלטע באבע דערמיט, אבער אין מיין נאאיווקייט האב איך געפילט אז איך זעה אויס אביסל ווייניגער פארפרעמדט און אביסל ווייניגער איי דאנט נאו, אפשר מאדנע, איך ווייס נישט. סאו איך האב מיך אנגעטון מיינע שענסטע קליידער וואס איך האב געהאט, א אוטפיט וואס איך האב געקויפט אין מאנטריאל וואס איז געווען אביסל ווייניגער ברייט ווי די טאהשע אוטפיטס, און. דאס איז די בעסטע וואס כ'האב געהאט געקענט טון, און כ'בין אנגעקומען צו אן אפיס און איך פארצייל אים אז איך קום פון טאהש און אונז וויל מיר פאר אונזערע קינדער א גוטע עדיוקעישאן, סאו מיין יונגל גייט שוין נישט אין חדר פאר א יאר צייט, און איך האף אז ער וועט קענען לערנען אין די סקול, כ'בין גרייט צו אים טרעפן טוטארס און טון אלעס וואס מ'דארף.

מיין יונגל גייט אויף די קאמפיוטער אום שבת און אונז לאזמער אים, און יענע צייט בין איך בין איך נאך געווען א א פולער שומר שבת, איי מין כ'האב נישט אפילו אנגעצינדן קיין לייט אום שבת, איך האב נאך געהאלטן פארן נעמען אזעלכע שריט ווייל מיין מיין פרינציפ אין די דזשורני פון איבערלאזן די חרדישע וועלט איז געווען זייער שטארק מיט די ציל אז איך זאל נישט אויסזען ווי די מענטשן וואס איך געדענק אלס קינד אין טאהש וואס זענען געגאנגען מיט אראפגעלאזטע נאז און זענען געווען די נעבעך און ס'זענען געווען די וואס זענען געווען גילטי אזוי ווי זיי האבן געטון עפעס געפערליך ראנג און די פאקט אז א מענטש פילט שלעכט, פילט נידריג וועגן א זאך וואס ער טוט, געבט די רשות און געבט די געלעגנהייט פאר אנדערע מענטשן אים צו מאכן נאך מער אזוי פילן און צו טריעטן אין אזא וועג, און איך האב נישט געוואלט אז ווען איך טו סיי וואס אנדערש פון מיין חינוך אין טאהש זאל איך נאך האבן אויסצושטיין די גילט און די די גילט און די און די באשולדיגונג פון אנדערע מענטשן, איך האב געוואלט אז יעדע זאך וואס איך טו זאל איך זיין זייער רואיג און זיכער אז דאס איז טאקע וואס איך וויל טון, און ווען איך טרעף א מענטש פון מיין פעסט, ווען איך טרעף א מענטש פון די חרדישע וועלט, זאל איך נישט האבן קיין שום פראבלעם צו קוקן יענע מענטש אין די אויגן און יא, אז דאס דאס איז די דרך וואס כ'האב אויסגעוועלט און כ'בין זייער רואיג און און און כ'האב נישט קיין שום גילט, סאו יענע צייט האב איך נאכנישט געהאט בין איך נאכנישט געווען נישט נישט עמאושענעלי און נישט מענטעלי רעדי פאר אזא שריט, כ'האב נאך געהאט צופיל אנדערע זאכן צו נעמען קעיר פון פאר דעם, די איינציגסטע זאך וואס כ'האב מיך געאיילט צו טון איז געווען צו געבן פאר מיינע קינדער אן עדיוקעישן, און

ער זאגט מיר נעכטן דעם מענטש, און דו ביסט געקומען דארט צו מיין אפיס, דו זאגסט מיר דו קומסט פון טאהש, און די גאנצע זאך האט אויסגעזען אזוי, כ'האב געטראכט דיס וואמען איז קרעיזי, איי קענט, איי קענט קאונט אן הער, און ס'איז געווען אזא וואונדערליכע געפיל פאר מיר צו הערן דאס פון זיין מויל, צו הערן די אנדערע זייט פון די מטבע, צו, צו. זעהן די זאך פון די אנדערע זייט און רילייזן ווי עמעזינג דאס איז אז דיספייט אלל אוו איט, דיספייט די פאקט אז ס'איז געווען אזוי כמעט אוממעגליך צו מאכן די שפרינג, צו מאכן די טויש, איז דיספייט אלל אדס זעמער אונז געווען אזוי גליקליך אז אונז האמיר עס געקענט טון, און דעס איז עקטשעלי די מעסעדש וואס איך וויל זייער שטארק מענטשן זאלן הערן אז ווען דו האסט א ציל ווען דו האסט א זאך וואס דו ווילסט זייער שטארק דערגרייכן און דו האסט נישט קיין שום וועג האסט נישט קיין שום אהנונג וויאזוי דו גייסט עס טון ס'קוקט אויס אוממעגליך, ס'קוקט אויס האפנונגסלאז, ס'וועט קיינמאל נישט געשען, געב נישט אויף. די איינציגסטע סיבה פארוואס איך בין דא איז ווייל מיין מאן האט קיינמאל נישט אויפגעגעבן. ער האט געהאט געדולד, נישט קיין חילוק וויפיל שטרויכלונגען זענען געווען אין זיין וועג, נישט קיין חילוק וויפיל מאל ס'האט אויסגעזען ווי ס'גייט קיינמאל נישט געשען, ער האט נישט אויפגעגעבן, ער איז געווען אנטשלאסן אז ער וויל געבן פאר זיינע קינדער דאס וואס ער האט קיינמאל נישט געהאט, ער וויל זיי געבן אן עדיוקעישן, ער וויל זיי געבן א גוטע קינדהייט, א פרייליכע קינדהייט, און נאר אזוי האט ער עס באקומען, ווייל ער האט קיינמאל נישט אויפגעגעבן, און נישט קיין חילוק ווי אוממעגליך א זאך קוקט דיך אויס, ס'איז נאר אוממעגליך ווילאנג ס'איז נישט געשען, און אפילו אויב דו נעמסט א קליינע שריט יעדן טאג, א קליינע סטעפ, וואס קוקט דאך אויס ווי ס'גייט דויערן זייער לאנג, די טאג גייט, די טעג גייען סייווי דורך, עט ליעסט זאל עס דורכגיין מיט שריט וואס ברענגען דיך נענטער צו דיין ציל, און דו קענסט קיינמאל נישט וויסן וואסערע זאכן ס'וועלן זיך אונטעררוקן אינמיטן די וועג וואס וועלן דיך העלפן אויף וואונדערליכע וועגן, אזוי ווי ס'איז ביי אונז טאקע געשען, וואס מענטשן זענען קומען ממש ווי מלאכים פון פון פון אומגעראכטען און אומערווארטעט האבן אונז באקומען הילף פון אלע זייטן נאכדעם וואס ס'געווען אסאך אסאך שוועריקייט און אסאך דארקנעס און טונקלקייט און און האפנונגסלאזע מאמענטן וואס ס'האט אויסגעזען ווי ס'איז עק וועלט אבער ווייל מ'האט נישט אויפגעגעבן האט מען געקענט דערגרייכן די ציל וואס מען האט אייביג געחלומט און געוואלט, און איך ווינטש אלע פון ענק זאלן קענען דערגרייכן ענקער ציל און האבן אסאך הצלחה מיט עס.